Indiki kombinasiýa bilen bu üçburçlugyň näme baglanyşygy bar? Indi şunuň biz nädip emele gelenini bilýäs. Her ýokardaky ikisini goşup, aşakyny emele getirýärdik. Mysal üçin diýeli, şul ikisini goşan ýagdaýymda bäş emele gelýär. Şu ýerdäki iki ony goşan ýagdaýymda ýigrimi emele gelýär. Şu ýerdäki ikisini goşan ýagdaýymda. elli alty aşakysy emele gelýär. Bu hemişe şeýle dowam edip gitýär. Indi şo bir zady men kombinasiýada görkezip bilýän. Kombinasiýa dereje nol bolan ýagdaýynda nolda nol. Şunuň başgaça görkezilişi biz ýaňy şu ýagdaýda görkezdik. Muny bu şekilde-de ýazyp bolýar. Manysy şo bir zat. Dereje bir bolan ýagdaýynda birde nol, birde bir. Dereje iki bolan ýagdaýynda Ikide nol, ikide bir, ikide iki. Indi men şularyň kombinasiýasyny tapan ýagdaýymda, nolda nol, nol faktorial gatnaşa nol faktorial, bular nol faktorialymyz bire deň bolany üçin jogap bir. Nolda bir bilen bulardan bir bir bolýar. Ýaňky şu üçburçlygymyz emele gelýär aslynda kombinasiýalary tapan ýagdaýymyzda. Onda Şu bir zady, şu kombinasiýaly kombinasiýany ulanyp, şuny açaly. Kombinasiýany ulanyp ýaýyň içini dargadyň diýýär. Onda men başlaýan ýerim, derejäm alty boljak bolsa men nämeden başlaýan? Altyda nol, altyda bir, altyda iki diýip hatarlap çykýan şulary. Altyda üç, altyda dört, altyda bäş, bular meniň koeffisiýentlam bolýar. Onda ilki Derejelerini goýup çykaýyn men ýokarsyna. Iki x-iň altynjy derejesi, y-iň nolunjy derejesi. Goşmak. Iki x-iň her ädimde bir azaltýardym, beýlekinem bir artdyrýardym. Goşmak. Iki x-iň dörünji derejesi, y kwadrat. Goşmak. Iki x-iň üçünji derejesi, y kub. Goşmak. Iki iksiň kwadrady ýigrek dört goşmak. Iki iksiň birinji derejesi ýigrek bäş goşmak. Iki iksiň nolunjy derejesi, şu ýerde azjyk ýer goýmaly, ýigregiňem altynjy derejesi. Indi şularyň öňüne men kombinasiýany goýup çyksam koeffisient hökmünde. Birinjide derejäm näme? Alty. Altyda nol diýip başlaýan ikinjimiz altyda bir, altyda iki, altyda üç, altyda dört, altyda bäş, altyda alty. Indi şu kombinasiýalary hasaplan ýagdaýyňyzda ýene şo bir koeffisiýentlere gelip çykýar. Şo bir koeffisiýentlere gelip çykýar. Şu koeffisiýent e, bir bolýar. Ýedini Şeýle ýazan ýagdaýymyzda iki x-iň altysy y, y nolumyzam bir diýmek bolýar onda ýazmak hökmanda. Altyda bir diýýänimiz altyň özi bolýar. Iki x, bäş y. Goşmak. Altyda iki diýýänimiz on bäş. Şu ýerdäkiler bilen çowurdapdyr. On bäş, ýigrimi, on bäş, alty şeklinde. Onda Derejämiz iki x. Iki x-iň derejesi dört. Ýigrek kwadrat. Goşmak ýigrimi. Sesiňizi açyp hasaplap bilersiňiz. Mysal üçin şuny hasaplaly diýsek. Alty faktorial gatnaşan üç faktorial. Altydan üç aýyrýas. Üç faktorial. Deňdir. Alty köpeltmek bäş köpeltmek dört. Aşakda üç köpeltmek ikiden. Şeýle gysgaldan ýagdaýymyzda ýigrimi. Diýmek dogry gitýäs. Iki x kub. Ýigrek kub. Goşmak. Altyda dört bilen altyda ikimiz şu bir zat bolmaly. Onda on bäş. Iki iks kwadrat ýigrik dört. Goşmak. Altyda bir diýenimizem alty bolýar. Altyda bäş bilen ikisi bir zat. Alty. Iki iks ýigrik bäş. Iň soňkymyzam bir bolýar. Altyda alty. Onda iki iksimiz bir bolsa ýigrik alty. Indiki temamyz, ähtimallyk. Ähtimallyk bir wakaň ýüze çykma ähtimallygyny hasaplanymyzda haýsy formulany ulanýas? Şu ýerdäki E diýenimiz biziň saýlap alan wakamyz. P iňlisçedäki probability'den gelip, şol wakanyň ýüze çykma ähtimallygy deňdir aşakdaky bahamyz ýüze çykyp biljek ähli mümkin bolan ýagdaýlar, ýokarda-da gözlenilýän waka. Ne Ähtmallygyň bahasy hemişe nol bilen bir aralygynda üýtgeýär. Sebäbi ýokarky bölek hiç haçan aşakydan uly bolup bilmeýär. Eger Ähtmallygyň bahasy nol çykýan bolsa, onda şu waka ýüze çykmaýar diýmek. Eger bir çykýan bolsa, onda hökman ýüze çykýar diýmek. Indi aşakdaky mysala seredeli. Muny soňy bilen ýene-de. Ähtimallygyň düzgünlerini-de aýdyp geçeris. Mysalda, teňňe ýokary zyňylanda şekil tarapyň düşme ähtimallygy näçe diýýär. Indi biziň şu ýerdäki ýagdaýymyz, PE diýýän ýagdaýymyz teňňäniň şekil tarapynyň düşmesi, şu ýerdäki wakamyz, deňdir. Aşakda ýüze çykyp biljek ähli wakalary ýazmaly. Ýüze çykyp biljek wakaň biri ýa şekil tarapyna düşmeli, Ýa-da san tarapyna düşmeli. Ýagny bizde jemi iki san ýagdaý bar. Onda aşak iki ýazýan. Indi meň gözleýänim şekil tarapy. Şonuň birini gözleýän. Diýmek, şekil tarapyň düşme ähtimallygy ikiden bir. Mysala seredeli, mysal onda. Zarik zyňylanda. Gelen sanyň tag bolma ähtimallygy näçe? Indi şu ýerde PE diýip ýazan ýagdaýymyzda biziň gözleýän wakamyz näme? Gelen sanyň tag bolma ähtimallygy. Gelen sanyň tag bolma ýagdaýy meň gözleýän wakam. Indi oň üçin aşakda ýüze çykyp biljek sanlar, ýüze çykyp biljek ýagdaýlaryň jemini ýazýan. Indi zarikde jemi näçe tarap bar? Alty tarap bar. Bir çykyp biler, iki, üç, dört, bäş, Alty. Şularyň islendik biri gelip bilýär. Diýmek, meniň jemi alty ýagdaýym bar. Şulardan meň gözleýänim täk bolma ähtimallygy diýýär. Täk bolmasy üçin bir bolup biler, üç bolup biler, bäş bolup biler. Onda ýokarygam meniň gözleýän ýagdaýymy ýazýan, üç sanysy. Diýmek, ikiden bir. Zarik zyňalanda. Täk san gelme ähtimallygy ikiden bir eken. Sorag B-de, iki zarýag zyňylanda, gelen sanlaryň jeminiň altydan uly bolma ähtimallygy näçe? Indi bärde iki zarýag bar, oň üçin tablisa çyzsak has aňsat bolýar. Birinji ýagdaý, meselem, birinji ýagdaý men şu setiri ýazýan. Bir gelip biler, iki gelip biler, üç gelip biler, dört, bäş we alty. Iki zarygyň bu birini aňlatýar. Bärden sütün şeklinde ikinji zarygy ýazýan. Bir, iki, üç, dört, bäş, alty. Indi şular ikisi bile zyňylan üçin jeminiň altydan uly uly bolma ähtimallygyny gözleýäs. Bize jemi gerek. Onda şu ýerik men goşmak ýazýan. Ikisini goşan ýagdaýymyzda iki bolýar. Şeýle çyzsak gowy boljak. Bir bilen bir goşýas, iki. Bir bilen ikini goşýas, üç, dört, bäş, alty, ýedi. Iki bilen bir goşýas, üç. Iki bilen ikini goşýas, dört, bäş, alty, ýedi, sekiz. Dört, bäş, alty, ýedi, sekiz, dokuz.

Ähli ýüze çykyp biljek mümkinçiliklerim. Indi PE. Şu ýerdäki E diýen gözleýän ýagdaýym meniň Jeminiň altydan uly bolan ýagdaýy. Onda aşak näme ýazýardym? Bütin mümkinçiliklerimi ýazýardym, ýüze çykyp biljek. Şu ýerde jem näçe sany mümkinçilik ýüze çykyp bilýär? Alty, alty jem otuz alty sany ýagdaý bar. Onda otuz alty ýaýyn aşak ýazýan we meň gözleýän ýagdaýym haýsysy altydan uly bolanda diýip gözleýän. Diýmek ýedi şu ýerden indi şuny gyzyl neme bilen indi şuny gyzyl ruçka bilen belläli. Bellesek altydan uly sanlar ýedi ýedi sekiz dokuz şular.

Ýigrimi bir sanly ýagdaý, meň gözleýän wakama gabat gelýär. Onda şu ýerek ýigrimi bir ýazýan. Ikisem üçe gysga galýar. Üçe gysgaldanda aşagy on iki, ýokarsy ýedi. Diýmek, y altydan uly bolma ähtimallygy on ikiden ýedi. Indi ähtimallygyň düzgünleri, nähili düzgünleri bar? Islendik e wakanyň ähtimallyk bahasy nol bilen bir aralygynda diýdik, ýaňam aýdyp geçdik muny. Eger S ýüze çykyp biljek ýagdaýlar bolsa, onda PS, ýagny S-iň ýüze çykma ähtimaly hökman bire deň bolaýmaly. Ýagny biziň gözleýän wakamyz hökman şol köplügiň içinde bolmaly. Şol bir wagtda ýüze çykyp bilmeýän A we B wakalaryň bilelikde ýüze çykma ähtimallygy olaryň jemine deň bolýar. Şu ýagdaýda ýazylýar. Islendik iki A we B ýagdaýyň bilelikde ýüze çykma ähtimallygy şu formula esasynda hasaplanýar, ikisiniň ähtimallyklarynyň jeminden. ikisinde-de bar bolan ýagdaýy aýyrýas. Islendik A ýagdaýy üçin PA goşmak, PA diýýänimiz wakaň ýüze çykma ähtimaly A wakanyň, bärdäki ştrih ýokarsyna goýlan dyrnajyk ýüze çykmazlygynyň ähtimallygy diýip aýdylýar. Ikisini goşan ýagdaýymyzda bire deň bolýar. Ýa ýüze çykýar, ýa-da ýüze çykanok, hökman haýsam bolsa biri bolaýmaly. Hökman bolan ýagdaýynda-da biz baha bire deň bolýar diýipdik. Eger bir wakanyň ýüze çykmazlygynyň ähtimallygyny tapjak bolsak, ony onda onuň ýüze çykma ähtimallygyny birden aýrybam hasaplap bilýäs.